Kua roa nei te hononga ki waenga i te Māori me te ariki tapairu e noho iki moke ana. E ahu mai ana tērā i te nui o ngā whatinga a te Karauna i te Tiriti o Waitangi. Kua roa hoki a Hone Harawira e totohe ana i ērā whatinga. I kōrero atu ahau ki a ia inā tata ake nei me te pātai he aha āna kōrero ki a ia mēnā i tūtaki a ia ki te Kuini. Me whakahōnore kē te Tiriti. Ko tūtaki au ki te Kīngi, ki tōna tamaiti a Charles, e tērā taku kōrero ki a ia. Tuku atu au i te, te kara Māori me taku kōrero me whakahōnoretia i te Tiriti o Waitangi.
I tae atu rā te Kuini ki te whakanui i te 150 tau nō te hainatanga mai o te Tiriti o Waitangi, heoi anō, ehara i te mea i tūwhera ngā ngākau o ngā iwi ki a ia i taua wā rā, nē?
Engari he rā whakahirahira tērā. Te taenga mai o te Kuini i taua rā Koia te rā i kite tuatahi te ao i te kara Māori, te tohu o te tino rangatiratanga. Ka rere tuatahi mai i taua rā, nō reira, ā, wēnā ngā, ngā, ōku maumaharatanga mā i aua wā, ā, tērā o ngā wahine e tuku kākahu ki a ia me te kōrero Hoki koe ki tō kāinga, te kōrero o te pīhopa, ā, he aha tana kōrero? We are a marginalised people. It is time for freedom. Sa koia wēnā o wētahi o ngā whakaaro mai i aua wā. Koia te, te kanohi o te o te Karauna, koia te kanohi o tērā taha o te Tiriti o Waitangi, ā, ahakoa i hainatia e ōna tūpuna, i hainatia e wā tātau tūpuna, i, i ēnei wā ko, ko tāua tāua, nō reira e tika ana kia mihi atu ki a ia i roto i te ao o te Tiriti o Waitangi.
Kei hea te turanga o te Tiriti i tēnei wā?
You know, ka hoki aku mahara ki te korero o taku rani papa i tona hokinga mai i te pakanga tuarua, me te korero, he aha te take i haere matou ki te pakanga? Kia kite te ao i te Maori e tu ana i tona tautoko i te kaupapa o te Tiriti. Kia kite tera taha e tū tonu ana mātou te tautoko i te Tiriti o Waitangi. Pērā anō ki mātou i tēnei wā, ahakoa te ruarua o te wā, ahakoa ko rere tēnei kāwanatanga, ko huri ki tērā, ki te whero, ki te, ki te, ki te kikorangi taro ake wā ki te ao Māori, ahakoa te aha, ka tū tonu te Tiriti o Waitangi, me ōna āhua, o, a, āhuaranga katoa. Kia kaua tātou e whakaarohia ko te Tiriti he tohu kia tuku pūtea ki te iwi, e kā. Ko te Tiriti he tohu mo te rangatiratanga o Aotearoa. E kore motu tera.
Te Matua e Hona, kua pau te wā ki a tāua, tēnā koa. Hmm, tēnā koe. Me te mea, me te mea noki tā e, e tūmama, e tikana kia, kia mihi atu ki a ia. Um, mihi atu ki a ia te mea ko, ko mate te rangatira, o tōna ko mate te kuini o Ingarangi, ko hoki atu ia ki tērā tū o te arai. Uh, I te wā e orana, ko tōna tū he tū rangatira. ko tōna reo, he reo, reo rangatira. Ko ōna mahi, ko ngā mahi rangatira. Kore tikana kia tuku atu ngā mihi ki aia, uh, i tōna haerenga hoki ngatu ki tēnā tū o te ārai. Me te kōrero, ina ki tanei taku karani pāpā a Kahitaki Moana Harawira, me ōna hoa o te rua te kau māwaru, tuku mihi anō rā ki a rātou mai a mātou o te ao Māori.